Salowmaleýkim. Gadyrly watandaşlar. Gowumy ýagdaýlaryňyz, janyňyz sagmy? Sag salamat ýörmüsiňiz? Günä çykanok, näme bolduka diýip alada-da edýänler bardyr. Ýöne haramzadalar-a eý şu çykanok bol indi ara diýip içleri ýanyp oturanlar begenýändiram toý tutup bara. Bolýa. Umuman aýdylaly, şu gün men şeýleräk bir zady gürrüň etjek. Ilki bilen ýöne sag bolsun aýtjak bolýan. Esasanam şu meni gollap, hormatlaýan adamlara, meni sylaýan adamlara, maňa poddeşka eden adamlara. Men şu kanaly açanym bäri Hudaýa şükür her ýurtdan jaň gelýär. Kömek edýärler. Ine, Şatlyk taňyrýakasyn diýýärler. Naborot, size taňyrýakasyny aýdýan. Şony aýtjak bolýan. Barýan. Onda temamyza başlalyň. Bu günki tema Kakamyrat Hydyrow. Ol adam barada men Gaty gowy maglumatlar topladym şu günime çelli. Men jurnalist däl ýöne şu bir meň bir komentariýamda biri ýazypdyda Şatlyk тебе pora naçat rabot žurnalistika diýip şoňkaýalak sag bol spasiba no no ýa ne žurnalist bolýa karoçi aýtjak bolýan zadym kaka mahadyrow ol işledi prokuror bolup şu işlände näme iş etdi şol adam. Aslynda bärde näme etdi, näme goýdy, muny hiç kim bilenok-a. Men size aýdaýyn şonuň näme iş edenini. Bir iki sany, üç sany küntigiz bardy. Şoň işlän döwründe. Indi oň adaty hemme ýerde-de bolýar, meni bagyşlaň, ýöne gruby gurlaýan üçin. Şonda şu gyza kryşawat edýär-de, kryşaçylyk diýilýär-ä, kryşawatnyý, karoç, şoň ýaly bir Soň käwagtlar şo Krişawat edýär. Ana diýjek bolýan zadym, gepiň tümüni Krişawat etdigem bolum suçinýor bolýa-da. Umuman kakama suçinýor diýseň tanamaýan ýok eken şony. Daži iş ýerlerinde zatlarynda-da şo ähli işgärlerine prdlagat edýän eken, gowja ganjyk bar, gowja zat bar, neme bar. Umuman diýjek bolýan zadym soň bu Orsýede gidýär. O ýerde-de maňa paraçylyk bilen tutulýar zat edýän. Soň Amerika gidýän. Amerika bilen Welik Britaniýa. Indi şu Welik Britaniýa diýlen ýerde men şeýle zat etjek. Şo ýerde şol adam näme iş edýär? Näme bilen gazanç edýär? Ana, size menden ajy söze, süýji söze, ajy hakykat diýem, ajy söze, süýji hakykat diýem, şoňky ýalyk. Ol adam o ýerde-de aç-açan

Ýüzläp bilýäňiz. Massaž, naprimer, erotiçeskiý massaž, izwinýaýys, naprimer, wozbuždaýşi massaž diýýär şoňkalyk. I tipa özüňiz galanyny düşündiňiz. Şoňňalyk zat edip ähli ýerlerde asyp goýýar. Onsoňam meni gollaýan oglanlar bar-da, şol ýerde ýaşaýarlar. Şolara-da sag bolsun aýdýan-da. Şolar maňa jaň etdi telegramda. Şatyk diýdi, şo Kakamyrat Hydyrowyň nomeryna biz jaň etdik diýdi, seň beren nomeryňa diýdi. Şol oglanlara sag bolsun aýdýan-da. Ana, jaň edýäs bolýyn diýýä, kim sen, kim, kim, kim diýýä-de, şoň ýaly gorkup, trubkany goýýa diýýä-de araý. Tä syçdy diýýä-de balagyna, polny syçýa diýýä-de araý. Şol adamdy araý Kakamyrat diýen. O näçe nomerden çy-, A, adresiňi aýt, öýüňe barjak biz, türkmen how, myhman al zat diýse, Eý, kim sen, kim sen diýip bar eýýäm. Gördüň, eý, halal adam bolýan bolsa şo ýerden akyp ber-de, bilýäň, eger bir dobroduşnyý bir näme adam bolýan bolsa şe, bilýäň, bir neme derdi naborot, O, türkmenmi, geliň, geçiň gaýta myhman zat diýip, menem türkmen diýip bar-a, bilýäň, birhili Birek-birege kömek ederdi, zat ederdi. Ýok, o gaýta oňalykda ol götünde boky bar oň, gorkýar. Do togo stepi gorkýar, gorkanda-da bar-a, syrçýar göni. Şoň ýala. Eger ine şu jaň edýär-daýankylar, şu ynanmaýan bolsaňyz, Şu Kakamyradyň tanyşlaryna diýende, sen sorap görüň şondan, saňa jaň etdilermi Weliki Britaniýadan diýip. Aýdar saňa. Ynanyňzokmy? Sorap görüň. Oýun däl, çynym bilen aýdýan. Onsoň indi men şu ýerde ýene bir zat aýdasym geldi. Karoçi diýjek bolýan zadym. Hä, soň Kakamyrat Hydyrow barada ýene bir zat aýdaýyn. Ol ak eşik geýipdir, men şu ekranyň ýüzünde goýdum. Şony gören bolsaňyz kakama Hydyfowyň şo musulman eşik geýipdir däri. Ö musulman eşik geýip durup indi meň diňleýjilerim meni gollaýan adamlar e, meň prosmotrlarymy görýän adamlar içiňizde namaz okaýan bardyr. Menä namaz okamok ýöne dogrusyny dogry aýdaýyn ýöne men kämir düşünemok o zada. Ine şoň al namaz okap durup, naprimýer, e, Musulman eşik geýip toba gelen bolýada ol. Toba gelýada adajä bolup. Eý şoň ýalan adama bir gelişýämika. Gyl boýçulygy reklama etmek o aradana men goýduma çykyşy gören bolsaňyz näme LGBT diýýämi nämemi o lizbiankalary reklama etmek ýada şuňa sutunýorçylyk iş etmek. bir yslam dinine dogry gelýärmi? Men-ä bir kän bir düşünemok o zatlara dogry gelýämi, gelenokmy. Men düşünmänsoň men kän bir o zady nämedim. Ýöne meň öz pikirime ýöne oňa zatlar dogry gelmeýärmika diýenden sebäbi ol aklyňa sygjak däldir, zat däldir. Şuňa wapşe sygmaýar-da şo zat. Ýesi ýa nepraw aýdyň. Men bilemokda, men kän düşünemokda, diýip. Ýöne men näme diýjek bolýanymy siz düşünensiňiz. Onam o ýollar ýapyk, ýene näme diýip gürledi şu ýerde kaka Mahdyrowda. Onam aýdaýyn, hiç bir ýolam ýapyk däl. Daşoguzda, men lişni özüm Daşoguzda köçede ýördüm, köçede gaýta ýok, miting diýip çykýan adam ýok, ho, bärde-ow. Ýekeje adamam çykanok. Ýekeje birem çykanok. Ana. Onnoňam ol köçä pylan adam çykdy, pylan ýerik çykdy, ýene näme etdi diýip pasyrdan bolýaňyz daraý. O Muhammet Düýeçana saňa diýen bileň ýa-da ony kimse kakamla Hydyr ýene saňa-da diýýän şony Myrat Kurbanow saňada degişli. Menä lişnowa göremok. Biderek bar o adamlar allap. Men siziň bala bollugyňyzy bara sud edip görkezjek. Erkek ýaly. Men şumaý özüm Daşoguzda otyryn bary. Sen Daşoguz boýunça däl, sen tutuş Türkmenistan boýunça aýdaý. Pylan sagatda, pylan minutda, pylan wagtda diýip.

Maňa lişni aýdyň, plan ýerde plan çykypdyr diýip. Bala bol siz-ow, bize ýalan sözler, ýalan zat aýdyp, kelläň gömeýin sansarlar bilen. He biz watanymyzy söýýäs-dä. Watan bizi söýýär. Biz watany söýýäs. Biz watanyň ogullary-da. Allajana şükür daraý. Şonuň üçin begenýän, guwanýan men. Şuňa kezzaplaryň gepine gitmeýän adamlara. Ýöne içinde düzelenler bar zatlar bar ýa olara-da sagbolsun aýdýan. To şda düzelip şolar toba gelip şu haramzadalaryň eden işleriniň bokunyň bardygyny bagyşlaň oly aýan ederim üçin. Olar ne menden zyr syçýan eken gorkýan ekenler-da bular. Adam men şu ýerde ýenem bir zat daraýyn. Şu DWT gruppasy DWT aktiwistlerine ýüzlenjek ýene bir zady aýtjak. Karoçi gaýrat ediň bäni şestýorkalaňyzy ibermäni bes ediň. Bolmasa bara. Ejesinden dogulmadyk ýalak eder. Maňa karaç biri jaň aýdýar. Şatlyk agam salowmaleýkim. Waleýkim salam. Men adyny zadyny aýdyp oturjak däl. I şolar barada bir giden zat ýamallam bolýada. Bahana bilen menden informasiýa aljak bolýamy nämemi. Men oňa sapaklardan geçdim karoç bar a diýjek bolýan zadym. Tak şto nik näme diýýär o näme bir kino bar a. Neprokanal diýer şoňka neprokanait garaz şoňkalak garaz bolýa oçum saglyk bolsun janyňyz sag bolsun döwletiňiz artsyn ýurdumyz gowy hudaýa şükür gowy ýaşaýşymyz gowy Allajana şükür hemme zat bar hemme zat ýeterlik kemçilik zat ýok kemçiligimizem ýok ana men size diýjek bolýan zadym oçum içi ýanýan adamlara diýýän